Pennod 5, Mae'r grwnsiwr yn gwybod y fod i fyny fan yma. Gwelodd Billy Bach stafell a oedd wedi goleuo â rhyw olau melyn gwan. Roedd hi wedi dod drefnu â chadeiriau a bwrdd cain. Roedd gwely pedwar postyn ar un ochr, Roedd yn debyg i un o'r stafelloedd yr oedd Billy wedi gweld unwaith yn nhŷ dol un o'i ffrindiau. Am hardd, meddai Billy, ydyn nhw i gyd mor hyfryd â hon. Mae'r rhan fwyaf yn llai, atebodd yr hen fympyn. Mae hon yn grand iawn oherwydd mai fi yw pennaeth y goeden hon. Don Mini yw fy enw i. Beth yw dy enw di? Billy Bach yw fy enw i, medde Billy Bach. Cyfarchion, Billy Bach, medde Don Mini. Mae croeso i ti edrych i mewn i rai o'r stafelloedd eraill, os wyt ti eisiau. Rydyn ni'n falch iawn ohonyn nhw. Roedd pob un o'r teuluodd minpin eraill eisiau dangos eu stafelloedd eu hunain i Billy Bach. Dyma nhw'n brysio ar hyd y canghennau a gweiddi, Dere i weld fy stafell i! Plîs, dere i weld fy stafell i! Dechreuodd Billy ddringo o gwmpas a syllu drwy'r ffenestri pitw bach. Drwy un ffenest, gwelodd stafell molchi, yn union fel ei stafell molchi gartref, dim ond fil gwaith yn llai. A thrwy ffenest arall, gwelodd stafell ddosbarth gyda llawer o ddesgiau pitw bach a bwrdd du yn un pen. Ym mhob stafell, roedd grisiau yn un gornel yn mynd i'r ystafell uwchben. Wrth i Billy fynd o un ffenest i'r llall, dilynodd ym mhen pinnau ef, gan ymgasglu â Gwenny wrth ei glywed yn rhyfeddu. Maen nhw gyd yn hollol ryfeddol, meddai. Maen nhw'n llawer gwell na'n stefellodd ni gartref. Pan oedd y daith ar ben, eisteddodd Billy ar gangen fawr a dweud wrth yr holl griw o fum punnau, Edrychwch, dw i wedi cael amser hyfryd yn eich cwmni, ond sut galla i fyth fynd adre eto? Bydd Mam yn mynd yn ddwl yn poeni amdana i. Fyddi di byth yn gallu mynd i lawr o'r goeden hon, meddai Don Minnie. Dwi wedi dweud hynny wrthot ti. Os wyt ti'n ddigon twp i drio, fe gei di dy fwyta mewn pum eiliad! Ai'r poerlwr sydd ynddo? gofynnodd Billy Bach. Ai'r poerlwr gwaed sugno dannedd dynnu cerrig daflu ofnadwy yw e? Dwi erioed wedi clywed am unrhyw boerlwr, medde Don Minni, yr un sy'n disgwyl amdanat ti lawr fan'na yw'r grwnsiwr dychrynllyd, y grwnsiwr crasboeth sy'n chwydu mwg. Mae e'n grwnsian popeth sydd yn y goedwig. Dyna pam mae'n rhaid i ni fyw lan fan hyn. Mae e wedi grwnsio'n cannoedd o fodau dynol a miliynau o fin pinnau. Ei drwyn rhyfeddol a hudol sy'n gwneud iddo fod mor beryglus. Mae ei drwyn yn gallu phoeni bod dynol neu finpin neu unrhyw anifail arall ddeg milltir i ffwrdd. Yna mae'n carlamu tuag ato ar gyflymder dychrynllyd. Dydy e byth yn gallu gweld dim byd o'i flaen oherwydd yr holl fwg y mae'n ei chwydu o'i drwyn a'i geg, ond dyw e ddim yn poeni dim am hynny. Mae ei drwyn yn dweud wrtho ble i fynd yn union. Pam mae o'n chwythu'r holl fwg yna allan? gofynnodd Billy. Oherwydd bod ganddo dân crasboeth yn ei fola, eglurodd Don Mini. Mae'r grwnsiwr yn hoffi cig rhost ac mae'r tân yn rhostio'r cig wrth iddo ei lyncu. Edrychwch, meddai Billy, grwnsiwr neu beidio, mae'n rhaid i mi gyrraedd adre rywsut. Bydd rhaid i mi redeg nerth fy mhraid. Paid â trio mentro da ti, medde Don Minni, mae'r gwynt grwnsiwr yn gwybod dy fod ti lan fan hyn. Mae e lawr fan'na nawr, yn disgwl amdanat ti. Dringa i lawr ychydig yn is gyda fi, ac fe ddangosa i ti.